Дьэ бу кэмигэр Василий Васильевич уонна кини студеннара бары көмөлөөннөр биир-биэс хаччыта суох дьэ бу саха тылын бэрэбиэркэлээн көрөр анал программаны компьютерга ыыппыттара. Оттон күн бүгүн бу айар бөлөх тугунан дьарыктана сылдьарый? Эфиргэ научнай-популярнай чахчылар биэрии, ыытааччы Дмитрий Бестинов.

Дьэ бу Василий Васильевич, эн биһиккин бу курдук олорон кэпсэпиппит оруобуна бу биэс сыл ааспыт эбит. Дьэ бу биэс сыл устатын тухары салгыы Саха спеллер программа хайдах быһыылаахтык үлэлээтэ уонна бу хайысхаҕытын уларыттыгыт туу эбэтэр сайыннардыбыт то эбэтөртөрү бу үлэ тохтаан хаалбыты оны сиилии кэпсээре Василий Васильевич Мигалкин ССРС министрдерин Сэбиэтин иһинэн саҥана айар уонна арыйар судаарыстыбыннай кэмитиэт быһаарыытынан ССРС изобретателя диэн түөскэ кэтиллэр бэлиэнэн тыһынча тоғыз сүүс аҕыһын сыллаахха наҕараадаламмыта. Тыһынча тоғыз сүүс аҕыһын алта сыллаахха бүтүн Союзтааҕы ССРС норуоттарын хаһаайыстыбатын кэмитиэтэ быһаарыытынан космическай аппарааттары айааһыҥҥа үрдүк ситиһиилэрин иһин үрүҥ көмүс мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Икки тыһыынча уон биир сыллаахха киһи космос куйаараҕар тахсыбыта биоһун сыла туолбут үбүлүөйдээх мэтээлинэн наҕараадаламмыта. Тол биһи өссө былырыын Аммаҕа конференция аһылдьан эппиппит бу билигин аан дойду тенденцията билигин персональнай компьютертан көһөн ноутбук диэнтэн көһөн барыта ол телефоҥҥа көһөр ол иһин биһи сахалар тоҕо биһи ол персональныгы эрэ охтон хааллыбыт Өйдөөх телефоҥҥа эмиэ өйдүөх барыахпытын наада диэн английскайдыы смарт диэн өйдөөх диэн ону биллэн турар биһи ол телефоҥҥа көһүөхпүтүн ол иһин биһи билигин главнай задачабыт хаама сылдьан хайа баҕара тылы бирибиэккэлиир билэр суруйар саха тылы саха тылын аны ол телефон кene үчүгэйэ диэн холобура алҕас сыыһа уруйдаххына майгынныыр тыллары барытын көрдөрөр комбинациятын уонна саамай чугаһыыр тылы өйдөбүлү суруйбут киһи бээтэрэ быһаарар баҕар икки эрэ икки тыл майгырдыан сөп тустуһун баар үс тыл үс тыл онтон биллэн турар телефон быһаарбат просто майгын бу тыллар эн суруйбуккар майгынныыр диэн этэн биэрэр онон мен санаабар ити наада булуо диэн санаабар уонна ол персональный билигин практический уох билигин ноутбук элбэх ол гынан син биир ити аан дойдуга атылааһыҥа ноутбук атылыыр объема аччаабыт диэн телевизорга этэллэр инньэ гынан кэлэр кэнники кэлэр кэнники персональный компьютер диэн өйдөбүл төрдө сүтүөҕэ диэн саныыбын Эн уопсайынан бу маны хайдах быһыылаахтык аан бастаан хайдах саҕалаабыккыный? Хаһан? Тыһыынча тоҕус сүүс тоҕуон сыллаахха Москва командировка аһартахпына икки кырдьаҕас байыаннай учуонайдар эппиттэрэ баҕар сотору Советскай Союз суох буолуо Биһи оччо ыла хаос була биһини үүгээһиэхтэрэ. Ол иһин биһи бу оборонаттан уурайабыт. Эн эмиэ Василий Васильевич эн эмиэ бэйэн санаа тоҕойахына Советскай Союз суох буоллаҕына иһи лабораторияҕыт лаборатория космических исследований диэн

Өссө биир сылынан лаборатория космических исследований саба испиттэрэ тоҕо диэхинэ финансата барыта воронаттан кэлбитэ үксэ улахан аҥаара ол аана главное управление космической службы диэн баарыта ссср оборонатын министерствотын олор финансытын бабааш, сабааш биттэр инньэ гынан биллэн турар үлэтэ суох хаалбыппыт, лабораториятын сабааш биттэрэ биллэн турар уу сөпкө эппитим. Мин ол хаана саха тылын саҕалаабатаамын да буоллар уустук буолуо этэ. Тугу гынарым таҥара билэр. муҥутым толор. Онон биллэн турар университекка эдэр дьону кытта бэриһэр эмиэ да үчүгэйдээх. Ол гынан баран мээнэ учуутал эмиэ туох да сыала суох учуутал наада суох диэн санаабытым. Ол иһин ити саха тыла дьарыктаммытым үчүгэй. Үйэм тухары баарым тухары дьарыктаныам. Задачам ынырык элбэх. Дьэ күндү көрөөччүлэр бу Василий Васильевиһы кытары сэргэ бу программа техническэй өттүн оҥорбут киһинэн бу энтузиаст чинчиһит Константин Малышев буолар. Билигин эһиги болҕомтоҕутугар бу сотовый телефон Android программатыгар олоҕурбут Саха спиллер диэн программа хайдах үлэлиирин эһиэхэ көрдөрүөхпүт.

Отчет отправлен, спасибо. То есть он, да, она уже поступила к нам на сервер, и мы уже будем знать, что такое слово у нас не распознается. Василий Васильевич, дьэ бу букайкаан телефон мэйитигэр төһөлбөх тыл батарай уонна эн бу тыллары хантан ылангыт киллэрбиккити? Барыта тып биллэн турар нуучча тылга холоотохо саха тыла объема кыра, барыта отутаҕыс тыһынча Тыл ол гынан баран эппитим курдук саха тылын уустуга диэн кини туохтуура уонна аат тылын уларыйыылара комбинациялара алдьаха элбэх. Ол аата холоон холлоон эттэххэ биэһин миллион курдук комбинациялар биэһин миллион комбинацияны быһаарар. туохтанырык элбэх. Ону биллэн турар биир уустуга диэн ол биэһин миллион комбинацияны ороон ылар, чугаһатар, хайыыр бириэмэни көрдүүр. Ол иһин биир улахан проблема диэн түргэнник суоттуур массыына наада. Түргэнник суоттуур айһын аныгы массыына. Төһөнөн былыргы смартфон буоллаҕына бытаан булу. Сорох тылы биэс мүнүүтэ атылы суоттуон сөп. Холобура мин просто көрдөрүүм. Бу маннайгы саҕалыырбар Бу быкаек саха тылын орфографическай тылдьыты диэнтэн профессор Харитонов суруйбут кинигэтиттэн саҕалаабытым. Төрүт аҕыйах тыл этэ, ол иһин уонча сылы бэйэм тылдьыт оҥорбутум. Анаан алдьархай элбэх кинигэни ааҕан тыл уларыытын мин Мейбин үөрэтээспитим бу бу тыл миэ мин компьютер бар баар бу тыл уһуох бу уларыйым мин компьютер бар бу уһуох оннук барытын оҥорбутум онтон кэлин сылларга тылдьыт таһаарбыттара гуманитарнай институт мин даҕаны ол көмөлөһөөччү уолум даҕаны тыл үөрэхтээхтэр учуонайдара буолбатахпыт ол иһин информация билэм информацияны ыралыахпытын наада Биир устуо диэн бу гуманитарнай институт тоҕо эрэ хайа баҕарар тылдьытыгар уопсай быраабылалаах киирбэт тылы испииһэк оҥорботтор. Оттон бу абааһы быыкаайык английскай тылдьыкка кэннигэр эбэһээтинэ уопсай быраабылалаах киирбэт тыллар бары бааллар. Испиэһэк, бороста испиэһэк. Онтон саха тылын уон икки туомнаах кинигэтигэр оннук диэн уох. Хайа баҕарар саха тылдьытыгар оннук диэн уох. Баар да буоллаҕына ханнык эрэ дириҥ-дириҥ уу боо э, уу иһигэр тугар сытар аҕыйах тыл бар. Оннук диэн куһаҕан. Мен санааҕар кинилэр оһоба хайа баара эппитин курдук саха тылын тылдьыттарыгар туохтуур уларыйыылара сыһырыылара, комбинациялара суох. Суох. Ол иһин бэйэм эрэ барытын мунньуохпун наада. Өскөтүн аналлаах тыл үөрэхтээх учуонайдара оннук кинигэ таһаараллара быталлар. Мен санааҕар ынырыы үчүгэй булуота ханнык сыһырыы көҥүллэнэри, ханнык сыһырыы көҥүллэмэтэй диэн. Холобура, мин боростуой тылы этим. Алын диэн бэйэҕит билэҕит эптиэ мин алыммыттан атаҕым алыныттан дэнэ дуо атаҕым анныттан дуо хайата көҥүллэнэр хайата көҥүллэммэт ханна да оһоруллубата биллэн турар мин буоллаҕына уопсай кинигэ быһыытынан суруйааччылар хайдах саҥаралларын быһыытынан атаҕам анныттан диэн төһө да алын диэн буолбутун иһин эптиэ баҕар алыныттан диэн көҥүллэнэрэ буолуо мин билбэппин ханна да бобуллуу да диэн уох көҥүллэнии да уох ону ханна эрэ кинилэр норуокка чугас соҕус гына суруйаллара бутуллар наһаа үчүгэй буолуо этэ диэн Дьэ бу эһиги программаҕытыгар төһө элбэххитий үлэлэһээччилэр? Икки бүтэрэ. Өскөтүн финансовай көмө суох буолла ким да ийэҕэ көмөлөһүө Дьалан көрүөххэ баһылай-баһылас. Бу аҥардас тылын наардааһыныҥ, тылын сааһылааһыныҥ, ону бу компьютерга таҥан киллэрээһиниҥ. Онтон халгы бу дьэ техническэй өттүн бу алгоритмын араас формулаларын оҥоруутун. Итиннэ бу икки киһи холугар өһөп түбэспэт улахан баҕа үлэ. Ону ити хайдах барытын эһиги бу эмиэ бэҕэт туһунан дьиэлээх-уоттаах, оҕолоох-уруулаах, сиэннээх дьонноргун хаһан успейдигитий? Ону этиэх этерим диэн Эмиэ даҕаны кырдьар диэн биир үчүгэйэ диэн тугуй? Пенсионер тугу да гыммат бездельник. Ол иһин пенсионер бириэмэтэ буол. Онтон биллэн турар уол көмөлөһөөччү уолум үлэлиир күнүс үлэлиир онтон сынньана сылайар. Биллэн турар кини айан кырдьык улаханнык көмөлөһөр кыаҕым. Мин буолла биллэн турар төһө да соҕотох буолуом мин пенсионерым быһыытынан бириэмэбин онно барыыбын. Кини быһа тылы ырыт арыт, ырыт арыт түүннэр күнүс эмиэ куһаҕаны утуйабын ол иһин түүн да буоллун күнүс да буоллун бэчээттиэхитэ хороҕор тарбаҕым барыта чээр буолан хаалар клавишаттан хайыахпытай Только надо. Хаһан эрэ ким өрөтө туох биллэн турар биһи программабыт алгоритма сыыһата элбэх булуо туох сыыһата диэн ханнык эрэ задачаны алгоритмы эргитэн суоттуох хоһоп ханнык эрэ задачаны быһа суоттуох хоһоп. Баҕар биһи алгоритмнары ханнык эрэ уларыы тыл уларыйыыларыгар наһаа эргитэн суот өйдүүрэ буолуо ону кэнники хаһан эмэтэ ким эрэ эбэһээтинэ кэлиэ диэн эрэнэбин ис сүрэхпиттэн ол эдэр дьоннор кэллэхтэринэ уларытыахтара ити алгоритмын Онтон дьэ бу күндү көрөөччүлэр баҕар хайыахтара дьэ бу биһи биэриибитин көрөннөрүн тириһиргиэхтэрэ уонна дьэ бу бір программаны телефоннарыгар устаннар туһаныахтарын баарыахтара. Дьэ кинилэр хантан ылыахтарын сөбүй бу бу программаны уонна бу туох эмит хаччыга турар да? Бу программа иһин бору боско сака эре боллаҕа. Син би Ону ты кэлин кэлин кэлин ол тылбаас кэллэҕинэ дьэ кырдьык онно баҕар хаччы кэлиэ билигин буор босхо буор босхо дьэ ону бу хантан кинилэр ылан хачайданыахтарын сөбүй дуу эбэтэр анал дисканан атыыланар дуу

Ну, в скором времени собираемся. Василий Васильевич, осena мен бу үлэҕиттэн осena бу Костя даҕаны эн даҕаны бу кен хүддээх өһөскүтүттэн сөҕөбүн. Уна салгы же бу хиги айар бөлөхкүт хайда быһылаахтык бу үлэни сайыннарар бағаһын алаахыт жарый. Самое диктите диэти үчүгэйэ диэн, олох үчүгэйэ диэн. Туох парта сайдан яр. тыл сайдар, техника сайдар, тыл тугунан сайдар, тыл сайдыыта диэн барыта саҥа тыллар келлер, неологизм диэн элбэх баай. Мин саалыырым хаҕана ким даҕаны смартфон иһин диэни билбэт. Өйдөбүл да Винчестер диэн өлбөтөр оперативнай да памятиeni ким да билбэт. Онтон билигин тыл сайдан иһэр, сайдан иһэр, техника эмиэ сайдан иһэр. Аны самый үчүгэй диэн операционная система диэн бар. Компьютер бэйэтин машинный машинный язык диэн. машиннай тыл, массыына тыл. Ол тыл эмиэ уларыйан иһэр, ол иһин биллэн турар куруук программабыт уларыйар. Тоҕо мин саалыырым аһаана Windows 3.1 диэлэтэ. Ол аһаана алгоритмическай тыл төрүт былыргы билиҥҥи программист истибэтэх тыллар эһэптэ. Билиҥҥи ол аата техника уларыйдаҕын аайы аны машиннай тыл эмиэ уларыйар ол аайы программа эмиэ уларыйан наада тоойохуна биһи санаабытыгар хаһан эрэ хаһан эрэ аҕыйах алынан машиннай тыл төрүт атын буолуо ол кэмҥэ оттон биллэн турар ол резко уларыйбат сыыйа уларыйар ол иһин биһи ол тылы программабытын уларытан иһиэхпит уларытан иһиэхпит уларытан иһиэх уонна эбэн иһиэхпит ити үлэ билигин персональнай компьютерга аналлаах диэн биһи тохтоттубут тоойохына ото оҥоробут биллэн турар ол гынан баран билигин персональный компьютер аһын аайахтык туттуллар отон биллэн турар онноор оолор бэйэ бэлдэрин нөgүө телефонунан информация бырахсар буоллахтарына син биир телефон нөҥө барахсаллар онтон биллэн турар интернет нөҥө компьютерынан сибээстээх буолахтарына биллэн турар онно наада сахатла сөпкө суруйаллара ол гынан сайдыыта билигин биһи барыта тылбааска барабыт үлэбит мин холобура Быйыл это былырыын нуучча тылын бүтэрбитим. Чуолкайдаан этэххэ нуучча тылын тугун бүтэрбит кини итиннэ? Нуучча тылын полностью барытын тылын барытын. Ырытан. Ырытан. Холобура туохтуур глагол диэн нуучча тылыгар он бес комбинациялаах. идти диэн буоллаҕына шел шла шло шли пойду там и так далее и так далее онтон буоллаҕына холобура туохтуур аат диэн бар имя прилагательное диэн ол эмиэ комбинацията он бес Ол ата билигин нуучча тыла полностью барыта бүтэн турар. Тоо мен нуучча тылын оны билигин ырпыппын айды. Икки хылбын онно бараатым. Тоо яхана саха тылын падеһын окончанията сүүс он алта. Нуучча тылын кудуата. Сүүс он алта. Ол гынан баран Кинилэр аттара, кини аттара бииргэ суруллубут, биирдик суруллар. Ол иһин уларытыылаах, сыыһырыылаах аат тыла комбинацията сүүс аҕыс. Син биир элбэх, нучотлынгудуватах. Ол гынан баран, ол падеж, саха падежтара Нуучча потеегар төрүт майгыннаабаттар холобура саха тылыгар сравнительный падеж диэн баар нуучча тылыгар оннук төрүт да суох ол иһин барыта математическай формула нөҥүө ол база данных нуучча тылын киэнэ уонна база данных саха тылын киэнэ ону сибээстиир формулаҕа туруордаххына суоттаан таһаарыахтаах Ол онно дьэ ол иһин нуучча тылын барытын уоллар аарбытын онон билигин салгыы үлэлиэм ол тылбааска ол тылбаас бүппүтүн кэннэ аны улахан компьютерга бүппүтүн кэннэ аны Телефоҥҥа көһүөхпүт, ол коллегам Константин Романович уже телефоҥҥа көһөрүөхтээх, оччо эн хаама садьаҥа ханна эрэ барбатах диэн тугуй диэн. Он не пошел диye artık. Тута тылбаастата сразу программа буолуо дии. Кэлбит де дааны он пришел или приехал диэн суруйан берия. Мен анаар кэнники нуучча тылбааска киитин оҥордутахпытына атын омук кытта тылбаас буолуо эбдиэ атын омук тоойохана мин сахаттан тута английскайдыы да оннук булуон сөп немецкайдыы французскайдыы саамай мин саамай чугас өттө диэ саныырым түүр омук тылларыгар көһүөн наада сыыйа нуучча тылын нөҥүө тоойахына нуучча түүр омуктарыгар татаардар тыллара майгынныыр кунаммынаран өйдөбүллэри тус-туһунан айын аҕыйах тыл эрэ сөп күн игин диэн ый диэн эрэ кинилэр сый буолуо ол гынан баран үгүс тыллара алдьархай майгынныыр гынан өйдөбүллэри төрүт атын Ол иһин түүр омуктар бэйэ-бэйэбитин өйдөһүөхпүтүн наада. Только нуучча тылын нөҥүө. Тоҕо нуучча тылын нөҥүө диэн, холобура мин вот татаар киһитэ, бу нуучча тыла. Өскөтүн маннык буоллаҕына сыыһа булан тахсар бу киһи Ол иһин бу маннык буоллаҕына, маннык треугольник эрэ буоллаҕына, оччо эрэ дьэ сөп холура мин нуучча көһөбүн, татаарга көһөбүн, татаартан манна кэлэбин бэйэбэр. Өскөтүн эргийэн кэлбит тыл өйдөбүлэ майгынныыр буоллаҕына, Ол аата нууччалар даҕаны татаардар да миигин өйдөөтүлэр диибин. Треугольник булуон наада. Уустук баҕайы дии. Уустугун иһин үс тыл наада. Сөпкө тылбаастыырга. Оччо төннөн кэлиэн наада. Ол э, техника обратная связь диэн, отрицательная обратная связь. Самый устойчивая связь диэн. Ол аата төннөн кэллэҕинэ дьэ э, ханна барытын иин өйдөөтүлэр. Оччо дьэ хаһа баҕарар омук киһитин кытта кэпсэтиэххин сөп саха тылынан. Ханнык эрэ Тааттаҕа олорон Бороҕоҥҥо олорон оҕо ыытар сахалыы онтон омук тылынан кинигэ төннөн кэлэр өйдөбүл оннук булуон наада. Сибээс эбэһээтинэ эргиэн кэлиэхтээх эйиэхэ тылбааһа этэр киһиэхэр тугу эппиккин кини хайда өйдөөбүтүн эйиэхэ көнөннөн кэлиэхтээх өскөтүн атыннык кэллэҕинэ кини өйдөөбөтөх Уу сэнэн хаханы кини дьоҕурдааҕын хахам норута хахамуга кини дьоҕурдааҕын туһунан өссө уон ахсы сүөлэргэ кэлэһэ дьуут бу чинчийээччилэр миннин доор ити тастан эмиэ ыраахтан олорон сынылаабыт диэстеремскайдаах иһин Үрдээх улахан сыанабыллары биэттэлээбиттэрэ. Тоҕо буомук үрдээх бары өттүгэр дэгиттэр дьоҕурдаах, кэпсэтиитигэр да сыһыамах, атыытыгар дааны олус үчүгэй эргитилээхтик токуйдуур уонна бу ааҕар суоттуур улахан дьоҕурдаах диэн. Онон сыһыаран көрдөххө бу сахалар усан техникаҕа төһө сыстыга сомуктарый? Эн көрдөххүнэ. Вот мы бэйэм этиэм. Манныгы изобретениеван иккис курска үөрэнэ сылдьан ылбытым манайгы авторское право патена патена тоҕо диэхинэ ол ааҕына иккис курс биллэн турар студент сатаан араарбат изобретение дуу сах дуу ону хата мин дьолбор потапкин владимир иванович диэн улахан учуонай баар этэ ол киһи Тоҕо эрэ үлэбин наһаа астынар этэ, ол иһин ону мин үлэбин көрөн баран оо бу изобретение дии. Мин санаабар аллархай борустуу туох тубустуой уол анализатор экстремумов случайных процессов ол аата буоллаҕына Ити кини тугу чаҕылханы үөрэтэр киһитэ Владимир Иванович. Чаҕылхан былаана маннык определенный подсчастка подсчастка телевидение курдук программа курдук буолбатах буолла. Статистика буолла. Ону ол статистиканы мунньан бу хастыһыла статистиканы мунньан бу ыйга бу ханан локально быһаҕалаан түһүөҕэй диэн лэптайгар леп барар оройуоннарыгар кини үлэтэ диэн леп тоҕо диэххинэ ол аана сибиир аллахай сайдан иһэр этэ нефть газ нефть газ барыта ол аата электроэнергия көрдүүр Оны э, линия электропередача диэн наада, ону ханан ыытыахха эбей? То эхана э, онуа бу Дьокуускайга э, биир час электролиния тоқтабыла болная сумма болан каччыт болар. Онтон улахан куораттарга өссө суммата миллиардынан болан тахсар.

Ол аты бу өттүгэр арааран хаалар, араарыллан хаалар. Оччообу гарантированно боройон уота суох олорбот. Очоно ол эн приборун этэргэ дылоты чаҕылхан ханан этин ханан түһүөҕэй диэн уонна оннук статистикатын оҥорон статистикатын оҥорон таһаарар прибор. Оҥорон ону биллэн турар туох бэйэлэр киһи диспетчердэр бэйэлэрэ быһаараллар киһиттэн тутулукта хаһан да компьютер ону эппэт автоматически туох тоҥоһуллубат просто киһи бэйэтэ быһаарар маны экраҥҥа диспетчер эмиэ улахан экраҥҥа бу прогнозируемое диэн по участку холобура дьокуускайга түөрт линия кэллин бу линия кутталлаах бу линия куттала суох мантан Баҕар буолуо, баҕар буолуо оһоҕо дии. Ону диспетчер бэйэтэ быһаарар. Оннук. Василий Васильевич, уонна тус бэйэҕэр ыйытыылаахпын. Эн билигин төһө даҕаны бу дьоһун сааскар сырыттаргын сөп, баҕардаххына бу саха спеллердааҕар буолуох атын бюджетнай варианнаах атын программаларга үллэһэр кыах баар буоллаҕа дии. Онтон дьэ быан туох санааттан бу ордук бу үлэни чорботон күн бүгүн илдьэ сылдьаҕыный? Уонна бу эн санааҕар бүгүн саха тыл саха тылын туруга хайдаҕый? Саха тылын туруга билигин уустук. Ити академик Лихачев сөп кэппитэ. атын ити бу Россия ха баар тыллар бары сыйа сүтүөхтэрэ диэн эппитэ. Атын ол биир ыһылынан уон ыһылынан буода сүүсчэкэ ыһылынан биэһинчэ ыһылынан төрүт сүтүөн сөп. Тоойохана ме ханаар билиҥҥи мин тыа аймахтар бар да сыртахпына оҕолор бары нууччалыы хаҥараллар. Маанаҕар уустук. Ону ол иһин төһө кайрынан хайа баҕара киһи өр олоруон наада. Хайа баҕара тыл өр олоруон наада. Ол иһин маннык үлэлэр наадалар диэн. Мобильнай телефоннарга үлэлиир саха тылын табатык суруйарга туһуламмыт Саха спеллер программа Ааспыт сыл бүтэһик ыйдарыгар силигэ ситэн, интернет ситимҥэ тургутуу ол эбэтэр тестовай үлэтин барбыта. Билигин бу программа гуманитарнай чинчийэр уонна аҕыйах ахсааннаах хотугу норуоттар проблемаларын институтугар бэрэбиэркэни барар. Үлэ туох да харгыһа суох бардаҕына, ый кэриҥинэн мобильнай телефон нөҥүө үлэлиир Play Market диэн виртуальнай маҕаһыынтан саха спеллер программаны босхо туһанар буолуохпут.